Бүтүн үүнэн күндү көрөөччүлэрбит. Билэрбит курдук өбүгэлэрбит айылга биэрбитинэн аһаан, сиэн, таҥнан, симэнэн дьиэ-уот оҥостон, сылгы-сүөһү ииттэн олорбуттара. Айылгаларга, айыыларга, иччилэргэ сүгүрүйүү сиэрдэрэ-туомнара үгэс быһыытынан күн бүгүҥҥэ диэри бааллар. Ол курдук бүгүҥҥү биһиги биэриибитигэр ыалдьыттыыр, булчуттар уонна балыксыттарга аналлаах байанай сурунаал главнай редактора Юрий Петрович Борисов ыалдьыттыыр. Юрий Петрович, ыраба. Үтүө күнүнэн Саха сирин олохтоохторо, булчуттар, балыксыттар уонна оттон байанай журналы ааҕааччылар Барыгытын бу булт сезон аһыллыбытынан бүгүн була түүлээххэ сезон аһылынна 15 сыгыла. Онон дьэ барыгытын бу Военный журнал редакцияны атыттан иһитик истинник аҕардайбыт көҥүлэ. Аха. Течи курдук онна ыйытыыларды киириэххэ хат. Аха. Юрий Петрович сурнаал хаһан төрүттэммитэй уонна туох сылтан оҥоһуллубутай диэн ыйытыахпытын баҕарабын. Отто билэрге курдук журнал икки тыһынчекке оччолорго Туймаада диэн генеральнай дириэктэрэ Макаров Иван Константинович көҕүлээһининэн тахсыбыта оруобуна кус сезонун саҕана. Оннуттан бары саха дьонугар сүрдээх үөрүүлээх түгэн буолбута. Оруобуна кус аһыллыытыгар китини кэкки аһыллаахха муусустарга бу военный журнал бастакы нүөмэрэ тахсыбыта. Онто ыла дьэ бу сүүрбэккэ сыл буолла, военный журнал тахсыбыта. Бу журнал тахсыаттан элбэх көлүөнэ ыччат, хас да көлүөнэ ыччат холобура иитиллэн таҕыста.

Ааны дьатаппытыгар Уга ордук Хандрах ылаан таһара-таһара оскуолатта кэлэн бараммыт. Булка барар этибит, оччолорго куобах элбэх этэ, куобахха да сылдьар этибит, куска хонсор этибит, куска кэрийэр этибит. Ону мин өйдүүбүн, онто биһи оҕолор бу бэйэбит хаһыс кылаас бу тохсуус иһин онус кылаас күнүн сылдьан бырааптарбытын илдьэ сылдьаммыт Тимофеев Аркадий Хапырым баанньа баанньыгын буламмыт мин быраат бары бырааптарбыт илдьэ тахаммыт куобахтыыр этибит онно ол Ол бэйэбит ардаххан бараммыт ол ыалынан үс ыалга үмүрэн чэ биэстии буобаҕа үллэстэн кэдэрэтибит ол ыал аайы онно кыра бырааттар онно ити улахан үйэ ылбаккын ытта туора кэлиэм гин анаабыгыла иһэ кэлэрэ хаҥана дьэ ыстыы ыстыыҕа булабыт деревня туора көстөн турар була биһи улаана улахан улаттар сүрдээккэ биэстии буобаҕа сүгэн бараммыт баран иһэбит ол бырааттарбыт ол үһүстэрдис кылаастар карабылаттарбыста алаллар рюкзаккын идеҥин уураал отто ол дьон үһүгэн аҕалаһаччаннан таһыылаайым буоллар да оннук кырайдахпыттан да булка алка сылдьаммыт оннук бары билигин да оттон биһи көлүөнэ оҕолор бары даҕан оннук үөрэннэхпит дии анаттар манна кыйытыба билиҥҥи булт алт үгэстэригэр, күндү көрөөччүлэрбитигэр тугу сүбэлиэҥ этэй диэн? Оттон биһи урунаал такыгаттан саха сирин, саха дьонун сиэрин-туомун булк амылаҥын, онон онно туттуллар үгэстэри урунаалга өлбөхтө кырдатан кэллибит. Уонна икки тыһыынча түөрт сылтан хаҥалаан биһи апсидиэтигэр хас сэрэдаайы туох биэчэрдэри ыытардыбыт. Апсидиэтин үлэһиттэрин кытта бииргэ көмөлөммүт Онуха средаайа тымныы да буоллун, туох да буоллун дьоннор усталлар этэ, киэһэ этэ чаастан. Оччолорго YouTube диэн улахан хуох этэ, YouTube. Ону биһиги DVD-диискэлэргэ орто Канада бултааһыннары, онон биэчэрдэрбитигэр холобура биир эмэ киһини дьэ быһах ууһун ыҥыраҥан эбэтэр саҥа орор киһини ону биэчэрдэрбит барда тематическайдар буолалар. Олор ол киин дьэ эмиэ тархатабыт, бассаап иҥин суох этэ, ону оччолорго дьэ ол телефонунан эрийэн онно-манна интернекка бар Уотарбаалка форумҥа утуйан игин. Онно дьэ ол аҕы уончалыы сүүччэкэлии киһи кэлэллэр этэ. Ол онно бастакы чааһыгар наадаттан ол ол тиэмабытын кэпсэтэбит, ол бултаабыт. Отон ким быһах туһунан кэпсиир дьэ ол ол күннээҕи тиэмэ буолар. Онтон икки чааһыгар дьэ ол киинэбитин көрөбүт. Онно проектор холбооммут Онно Хью Патрик ол Канадаҕа, Эмиэрикэҕэ атын дойдуларга хайдах бултууллары, хаастыыллары оҕунан ити тайахтыылларын иһин онно көрүллүбүт. Онтон дьэ ол Арчы ийэтин кытта үлэлээппит туох этэ онто хаҥалааммыт биһи хас этинньигэ балаҕан ыйыгар Байанай ыйыгар этинньигэ Байанай ыйыгар биһи Апчиятыгар наар булчут күнэ диэн биэчэрин төрүтүбүт. Онно киһи бөҕөтө кэлэр этэ, онно дьэ бэйэбит айбыт оонньууларбытын оонньотобут. Илии минэн диэн, түүлээх диэн, уот ылыыта диэн, орааһынай оонньуулардаах диэбит уонна эстрада холустарын ыҥыран, холобурда Аскалон Павлов, Лэгэнтэй Даволлон, Анатолий Борносов, ийэ кэлэннэн дьэ биһиэхэ ыллаан туойан, оонньоон, хайаан көрүлээн Онно ту үгэстэрбити инанны көрдөрөн оннук те ол итинниги улахан бырайниктары ыытар этибит. Ити булчут күнэ ебекке дылы өрөспүүбүлүкэ булчуттарын на туох ханнык ниманан түмөккө сөбүй диэн. Оттон чулунка биһи күскэ түмэн этибит кэддик оттон манны кинилерген алла ати булчут күнүгэр биирдер түмсэн хаалабыт. Оттон билигин олиһин билигин араас оттон бечердери туохтары ыытыах канада. Онотон Британское хот обществоны

ол онно мааны куйуур да ыытар этибит, куйуур да күрэҕин ыытар этибит, сыал ытыытыгар оччолорго эмиэ күрэхтиһии баҕатын ыытар этибит. Онно оттон аан бастаан биһи механамар биһи булу, онно ити АО сылларга бэйэбит быраҕар маннык тэриэккэ быраҕар туох толкуйдаахпыт. Онно маннык хаттаһыны төгүрүктүү ыһан бараммыт икки өттүгэр хортуоҥканы эриһииҥкэнэн туттаран баран ол тэриэккэни бырахтар этибит. Антыйбыт ол өрө көтөн таҕыстаҕына, там тонда уонньугун ааҕар этибит. Ону үрдээх интэриэһинэй онно күрэхтэһиилэр ыытар этибит. Антыйбыт бу кэнники спортун федерацията хайдан, билигин Айаал Макаров аан дойду икки көҥүллээх чөмпүйүөнэ, Европа чөмпүйүөнэ, Россия хас да төгүллээх чөмпүйүөнэ, үрдээх өлбөх Спортивҥа билигин маастардар бааллар. Онон холобура ити эмиэ, үрдээх үчүгэй ити эмиэ булчуттары түмэр туох. Ол киһи билигин буоллаҕыттан ити ыраах атыыга тиир аһылынна. Сулус диэн тиир, онон эмиэттэн итинник тэрээһиннэр дьону түмүөхтэрэ хапыллаҕа. Юрий Петрович уонна эттэнник инникигэ өссө туох былааннааххын, хайдах сайдыы өттүнэн туох диэн Атина Тек. Оттон биһи мурмалбыт оттон билэрги курдук ити сыаната хайан бу бэчээт сыаната ыыран алта итен ордук сахабакка хидиирбит онтон буллаҕына дьэ бу саха печать печать тэрилтэ биһини холобура буһурунаалбытын бииргэ таһаарыхха диэн ыҥыран ыланнар оттон бу кинилэри кытта таһаардыбыт ону бастакы бу нөмөрбүт таҕыста быйыл быйылгы дьыллаахха

Манна бу быйылгы дьыллаах бу военный журнал үбүтү сыла иккис аҥаарыга сурутууга бу саха булт тэрилтэ онно кэлэн олоробут бу кинигэ махтал буллахан ону Пермяков Виктор Яковлевич генеральнай директоры өйөөн генеральнай директордары өйөөннөр өйөөн биһиэхэ бу сурутууга быйылгы сыллаах иккис аҥаарыгар сурутууга Сэттэ уон үс лиссиэндьийэ турбуттар. Онно сэттэ уон үс лиссиэндьийэ туйахтаах кылларга, онтон үс лиссиэндьийэтэ суперприз курдук буолбутун Онон холобура бу суперприз буолан да босхо биэрбиттэрэ. Атын лиссиэндьийэлэр оттон дьоҥҥо кэлэ мантан бэйэлэрин өбүлүүр улуустарыгар атылыһан ыланнар, билигин бултуобуту иһэйдэр булуохтаахтар. Онно онон даҕатан этиэхпин баҕарам билигин сурутуу бара турар. Билигин сүүрбэ биэс сыллаахха хыл бастакы аҥаарыгар сурутуу бара турар. Онон бу бэйэһэ туох кэпсэтиилээх сурутуу бүттэ, ол гынан баран сурутуу иһин биир бара турар. Онон холобура биһи бу суруттарбыт дьоннорго эмиэ оонньотобут, розыгрыш оҕуруохпут, онно эмиэ бу саха булт бэйэтин лиссиэндьийэлэрин туруорар. Онно ону таһынан биһи тас да магазины кытта кэпсэтэн сылдьабыт. Ол оонньуубутугар буоллаҕына холобур отторбут дьоннорго тепловизор гин бар буолуоҕа. Тепловизор диэн билиҥҥи эти булчутта бары сөбүлээн хайыыр туохтары көрүҥнэрэ. Ону таһынан атын магазиннартан арааһанай эмиэ булт тэриллэрэ эриһиинэн тыла арааһанай туохтар баар булуохтара. Торунан холобура дьэ военный журналга хоруттарын диэн ыҥырамын. Оннуттан бу хоруттараҥҥа толору ыгырышка оонньооҥҥут элбэх туохтар хүүн Хотон үтүө бириистэрдэ сүүйэн-көтөн. Уонна бу аҕа күнэ булаа турар, бу сүүрбэ чыыһылаҕа. Ол аҕа күнүгэр бу кэрэҥ ардарга туһайан этиэхпин баҕарабын. Кэрэҥ ардар бу сурунаалы тыаҕа баар, манна да баар аҕаларгытыгар, убайдаргытыгар, эһээлэргитигэр суруттараҥҥыт подарок оҕорун диэн үрдэх үөрүөхтэрэ. Оннук подарок оҕорун биэрдэххитинэ, оччо аһылыбыһа кинилэргэ сурунаал кэлэ туруоҕа. Ол кэллэҕин аайы да наар иһитинэ саныахтара. Онон оттон оннук гынан, били, оннук гынан дьону билэбин эттэ. Кудатохов Николай Васильевич оннук аҕатыгар бу департамент халайааччыта булт халайааччыта Николай Васильевич сыл аайы хоруттарар аҕатыгар. Уна аттыттара да билэбин ону. Онон дьэ кэрэ аҥаардар бэйэҕит ол дьонноргутугар бу аҕа күнүнэн подарок оҥорун диэн ыҥырабын. Оннуттан отут ол маан кэпсээбитим марчы дьиэтигэр били булчут күнүн хайыырбытыгар 12 сыллаахха уже ону укаас таххыбыта. Онто ыла биһи э, хэтинниггэ наар собо быраһанньыгын тэрийэр буолбуппут. Онно ол ырыа соло бырааһынньыгын тэрийэрбит эмиэ сүрдээх интэриэһинэйдик тэрийэр этибит. Киһи бөҕөтө кэлэр этэ. Тоҕо дэххине этинни бу алтынньыт таһаҕалаан хоболооһун буолар, муҥхалааһын. Муҥхалааһын. Муҥха буллаҕына таһаха дьону көрбүт эмиэ төрүт дьарыкпыт буолар. Былыт былыргаттан ыһыах кэнниттэн холобура хаамай сахалар мустар туохтара муҥха булар. Ону муҥхаҕа дьэ дьону түмэннэр муҥхалаллар. Онно ол муҥхаҕа көр-нар бөҕө уонна эн Омскай түөһэ эдэр ыччаттар билигин да буолуо дьахталлар дьахталлар эмиэ кырдьыктаах ыччаллар муҥхаҕа онно ол сыдьаннар ол хорохто төбүлүү көрөн онно төрүүр булгутта ылар бұл түгэнтэлэ баар буолар онтон мин дойдубар эмиэттэн эттэхпэ мин көрдөхпүттэн эмиэн тумуха дьиэ тигит оскуола олорон оскуола мэттэхпиттэн онно тэн бастаан кыра уота күрүчүөт тутаан манна күрүчүөг эт уохтугун күрүчүөгүнэн о дойдубута Мичимэни соһон таһараан ылларааттан. Онтон булдаҕына ырыыга хайдьаҕын, онтон ырыылаатаҥҥа дьылгы аньыыга аньыыга булаа. Оннуттан хаама үчүгэй диэн биһиэхэ ол төрүт үгэстэргэ биһи нэһилиэккэ холоратын да нэһилиэктэргэ оннук булуохтаах холобура эбиэски хаҥана даҕаны сэттэ уонус самуонус сылларга дояркалар диэннэр төрүт өрүбүлэһэ ол илиилэр тытыхаачтары олорго диэн туспа өрүү биэрэллэр этэ Аны бодобуос массыына эмиэ бас өрөбүлэ оһоҕун үлэлиир буолла. Моногуоһуохтара олорго диэн туһунан. Уну хоҕотоон олорор кырдьаҕастар баар булаллар. Кэрэ аҥаарда чүөчүлэр да боллон, хоҕотоон эр дьоно уох дьонноор игин олобура. Ол олорго эмиэ хайаан да өлүүлүүллэр этэ, олобура балыгынан. Онон дьоннугынан фебатык били сиэри туому тутуһан эдэр дьоннорго оннук үгэстэри биэрэн кэллэхтэр ити. Онтон ise арчыйэтигэр ыытар күрэхтэһии холобут бырааһынньыгар буоллаҕына дебиитгэ ыытарбыт арчыйэтин кытта көмөлөммүт. Онон аан бастаан туохтан хаҥаланар. Биле киирэммит арчыланабыт арчыттыгар онтон дьэ онтон киирэн баран ол заалга киирэн баран мутдьау биэчэрбит хааллыбыт. Наһаамы улахан туга диэн онно хаамы улахан собоҕо диэн күрэхтэһии болар этэ. Ялаас улуустартан онно төрүт адаҕа курдук хоболдор аҕалтыыллар этэ. Мин өйдүүрбүн онтон бу Уус Маайаттан даҕа буоллун, Кэбээйи нэдиэлэтиттэн буоллун, Бүлүүттэн уонна туохта Бүлүү эргинтэн аҕалааччылар, күүлээттэригин диэннэр олор үксүн бастааччылар. Онон барытын онно ол күрэхтэһиибит хаамый түмүгэр булааччы, оннук отон хаамый туга диэн били хаан дьон хомсобоҕо диэн күрэхтэһии буолар. Ол иннинэттэн биһи ол күрэх туохпутугар собо сиэһинигэр диэн эмиэ күрэхтэһии тэрийэтибит. Собо сиэһинигэр бастаҕына биэс туох астах уону ыраастык уону түргэнник сиэһиниэ күрэхтэһии буолар. Оннуттан бэйэбит оонньууларбытын да ыытабыт, онно араас оонньууларбытын быыһыгар. Уонна туохха проектарга оттон ол Балыктааһы, бултааһын туһунан киинэлэри көрдөрө турабыт. Онтон дьэ оннук барыта хайаан бараммыт дьэ собобут ол тугун мээрэйдиибит, хаамай ухунун мээрэйдиибит уонна хаамай главнай ыйааһынна. Ону үс киилэлээх курдук үс киилэ почти үс киилэлээх хобола бастаабыта хоба уонна ити киилэ тоҕус сүүс игин буолаллар. Ону тükүүлээттэр, холобура ити эргиттэр аҕалааччыларнаар. Оннортон он бес, он бес, он алта күүрбэчэ тиийалаллар.

передача халаятита Борис Александр Ильич онно аукциоҥҥа ол биэс уону биэс тыһынчаҕа атыылаһан ылбыта уонна онно быһараады ол атыылаһан ол аукциоҥҥа кыйан баран аамый зал зал иһигэр баар кырдьаҕас киһи хайдиан онно ол Евдокия Филипповна Вамбоева диэн чурапчытта сылдьар кырдьаҕас уончалаах ол бабушкаҕа ол хоботун бэлэхтээбитэ онон те ол оннук эмиэ Үрдээх үчүгэй интэриэһиннээхтик барар этэ. Онон биһиттэн баҕабыт диэн холобура бу бултур күнүн туруосаммыт, бу байанай журналда бултур күнүн баара ордубут, онтон ол билигин аамай туруосарбыт диэн собо обону хайыханаада диэн собо күнүн туруоса сылдьабыт. Той дахана собо диэн оттон былыр-былыргаттан хахалар хахалары сут кураан дьылларга холобура тыыннаах орда кэллэхтей собо хиэннер. Мин мен этебин анан бихи холобура бу байанай журналдар варчаны атын иетин кытта биирге Хоба күнүн туруоса сылдьабыт, онно холобура өйөөн диэн этэбин, оны илии баттаан хайаан да элбэх тугу илии баттааһына хоруу киллэрэммит. Этиньи бүтэһик субуотатыгар диэн мин көрөбүн эдди. Тойдахына соболооһун о холобура этиньи диги бүтэр тымныйыга хана алтыньыттан этиньи этиньи бүтүүтүн диги хоболооһун бүтэр. Онно дьабылтыылар киллэрэннэр бу киллэрэннэ курраалаҕа бу ахтииһин таһыгар олорбаннык тэрээһин тэрийдэхпитинэ булду курдубанны киллэрэн бэдэрин соболорун куора дьонугар атыылыы этилэр буоллаҕа. Онон холобура туох диэн көрөбүн ити оҕо күнэ баар буолара буоллар үрдээх хакка дьонугар дьиэ биир улахан туох буолуо этэ били үөрүүлээх оннуттан хобоҕо сүгүрүйэн хобоҕутун өрө тутуутуй буолла. Юрий Петрович дьэ кэлбиккэр махтал уонна көсүйпүтүгэр махтал диэххэ Тимир тылгар түгэтиэн этэй диэн. Оттон мен этэбин сиэри туорум тутуһан сылдьыаххына да холобура тыаҕа туохха да булка-алка түбэстэххина барытын имири эһэмиэххина да мен үсүө баайа суор диэн ырыа уруйбутум ол ол орууна бар байанай биэрбитин барытын ылыма диэн этти холобура эн хайаан да хаалларыахтааххын диэн биһи былыргы өбүгэлэрбит курдук лора сииргин эрэ бултуохханаа диэн этэбин онуттан байанайга сүгүрүйүөхханаа да бу эмиэ этинньийгэ байанай ыйа хаҕыланыаҕа Онно Мярча дьиэтигэр бу бэйэбит тэрээһиммитин бары бииргэ аҕалаан бииргэ ытыаххайын диэн ыҥырабын. Онон бары доруобай, этэҥҥэ буолун диэн ыҥырабын. Юрий Петрович, махтал эйиэхэ. Оннуттан күндү көрөөччүлэр ити курдук биһиги сэтинньийгэ эһигини барыгытын Арчы дьиэтигэр күүтэбит анан кэлээрин. Юрий Петрович эмиэ бэһээт кэлээр, онно көсүөхпүт оннуттан тэрээһиннэрбит барыта эппитин курдук салҕанан баар буолуохтара диибит. Оннуттан аныгыс көрсүөххэ диэри.